Шәмсия Җиһангирова, Ул бит минем алтын сәгать! Бишенче бүлек. Вакыт белән бергә табылдык өчен борчылулар бер көн килеп бөтенләй юкка чыкты. Сәгатемнең урыны корыда. Мин аны күрше абыйның иске тимер тәмәке савытына салып, бакча яклап абзар буеның үзем генә белгән урынына күмеп куйган идем. Шулай ике ел вакыт үтеп тә китте. Шул ике ел эчендә мин сәгатемне бер генә дә яшергән урыннан чыгармадым, такмадым дип әйтә алмыйм. Алдым да, тактым да, кеше күрмәгәндә. Аулакта. Ә быел Яхшы укыган өчен бүләкләнеп, урман лагерына ике атнага ял итәргә киткәндә сәгать төзәтүчедән кулыма ярашлы итеп беләзеген дә кыскарттырдым әле. Сәгать төзәтүче, Охо-хо, чит илнеке, әтиеңнекеме? дип сәгатемне кулында әйләндергәләп шактый торды. Эшен бетергәч, мә, югалтма, зуррак үскәч, егет булгач, беләкләрең юанайгач, кирәге чыгар дип, беләзекнең үзе кыскарткан буыннарын учыма салды. Сәгатемне ике атна рәхәтләнеп тагып йөрдем. Кайбер малайлар әллә ниләр тәкъдим итеп карады. Кая ул? Алмашаммы соң? Лагерь вакыты бетеп, өйгә кайтуга сәгатем янә сандыгына күчте. Мин кайтып күп тә үтми, олы апамның кияүгә чыгачагы мәгълүм булды. Дөресрәге, әти-әниләр күптән белгән. Мин генә лагерьда калганмын. Инде егетнең дә әти-әниләре кызны сорап та киткән, туй көне дә билгеле икән. Җизни абый дигәнем, әллә кайда ерактан түгел, үзебезнең авылныкы гына. Уңган егет, молодец, армиясенә дә барды, укуын да укыды дип, сүз чыккан саен мактап кына тора аны безнең әти белән әни. Яхшы, хуш, безнең өйдәге никах мәҗлесеннән, кода кешеләрдә узган өлкәннәр туеннан соң, яшьләр туе. Ягъни кызыл туйны минем булачак җизни эшли торган район үзәгендә ясамакчылар икән. Барыгыз да матур итеп җыелышып барасыз. Сез яшьләр дип, әни яңа күлмәк чалбарлар хәстәрләде. Машинага утырыр вакыт җиткәч кенә, мин абзар артына серле сандыгым янына барып килдем. Шулай булмый ни, 14 яшемдә апам туенда җизни янында чын егет икәнлегемне күрсәтергә тиештер инде мин. Туй герли. Апам, җизни, бөтенесе би, җырлый. Менә җизни кеше мине дә биергә чакырды. Ой хай, тәмам егет булгансың түгелме, Рәдис? Бигрәк матур басасың, буйда искә җиткән, кебегрәк сүзләр белән маташтырып та ала. Апам аны хуплый. Шулай булмый ни, әти-әнинең терәге инде. Мин, күрсеннәр әле дип, биегән шәпкә күлмәк җиңнәремне сызганып җибәрәм. Җиң эченнән ялтырап, алтын сәгатем килеп чыга. Апа сәгатемә күзе төшеп, бөтерелеп биегән җиреннән кинәт шып туктап кала. Кай әле, кая нәрсә бу? Мала яктыгы. Бу бит җизнәңнең сәгате. Җиңеннән тартып, җизнине дә биюеннән туктата. Салих дим, карале, күрәсеңме бу бит синең теге су буенда таллыкта югалткан сәгатең. Хәтереңдәме? Апа, их дигән зәһәр тавыш чыгарып, кулын баш очымда уйнатып ала, ләкин сукмый. Күпме кайгырдык без аның өчен. Ул бит, ул бит. Әйтәле малаяктыгы каян алдың? Бию генә түгел, әйтерсең, дөнья туктап кала. Мин үз-үземне белештермичә, кулымдагы сәгатемне салып идәнгә бәрәм дә, урамга томырылам. Кеше алдында бит, кеше алдында! Битем буйлап тәгәрәгән яшьләремне җиңем белән сыпырып җибәрәм дә, төнге урам буйлап каядыр караңгылык эченә ыргылуымны беләм. Менә Күрдеңме? ди миңа каршы уй. Кыңгырыш 40 елдан соң да беленә ул. Мин бит аны урламадым, таптым гына, дип кычкырып җибәрәм. Кешесез ят урам дәшми. Төнге тынлыкны сискәндереп, кайтаваз гына яңгырый. Таптым гына!